Na sia ram lo si le na duh lonak ka chim bak. Asinain Laimi tu khi cu khat le khat kan kan kan fa le zongah khin a thei ngai cu khat le khat bia el nak um deuh khan cun ngakchia fa nan holh tam tuk i si hlah u nan holh chang ti khin kan nu le kan pa nan kan ti tawn mah ti khin kan ngakchia ti hrim in khin mu tuk ruah nak hi kan ngei lo Okay, ta

Student mi nih cu fam ti lawng an auh. Asinain Laimi kan hawi le nih cuai si lo la fam ti tang an auh. Atu kan umnak khua cu Arling Source Sweden ah si i chizawh pahnih le kan pa student simi Alfred he kan um ṭi hna. Kan i umnak kum hnih si cang i atu hi Pathian zangfahnak in Pathian a tlamtling ti si ahcun kum chung hnih le kum kul le kum hnih ahcun chungkhar kan karh la.

so sin ni khul chu krok te kan au e pakhat nak a ka lung chung a van chuak mi chu ti e mi phun kan thle mi phun theng theng slogan kin mu laimi laimi kalar zong a chuak mi se sweden a sweden mi kalar zong a chuak se kan sining kan nun ning thil kan mu ning le pakhat le pakhat kan bek son nak aa dangmi tete khi aa dan ruangah khat le khat theihthiam lonak a um tawn ema ah thil a cangmi khi keke ca mah khi keken ka hmuhnak cun kal shi clash kul thu khrok ti ti thil aa kalhmi tete a cangmi khi mu mah khi kemani ka ruahnak ah cun a si rua te ka ruahnak te tin rua miphun dang pipi pahnih khi ai ton tik a chuakmi remlonak sik velnak si ahcun zei lo i theihthiam lonak a chuakmi khi mu mah khi direct ne ke ka ruah cawlh ve e cun a tam cu rol zong ke rol rol lei zong si se cun atu kan thil hruk dan zong khi mu ka che kan ai dan ding zong ke ruah cawlh ko khi foi ngai ve yo zeitluk na kan rannak timi khi alak khunnak ca zia ti ahcun laimi cu kanmah tein kan nunphung le kan ziaza le thil sining ngeimi te kan um i ramdang i ramthumnak kan i ṭial a hlein Sweden atu Sweden mi ummi kan si caah Sweden kan umnak lawngin kin kan chim khawh ve han ta tika adang khun theithiam mana chim bantuk cu ro kan ei dang macun khatlahat kan i biak chawnh dang khatlahat innchungkhar karlak zetin dah ani ani sik ani sik vel ti saloin remlonak buai bai lak

a ummi ka si tikah khin annih nih lahu zeitindah an rak an nu lampa nih an rak cawnpiak hna nih an chimh hna timi khi aa dangmi khi a hlei in ka theih khun ma cun nang zong na si ve ko la sol lai tiah cun Sweden mi sin a rian ṭuanmi kan si Sweden hawimi zong tampi kan ngei ma cun Laimi hawi zong kan ngei ṭhiamṭhiam i bitluk da aa dang timi khi fatin te khin kan hmuh lengmang mi kan ton lengmang mi thil si tikah khin mah ruangah cun nang ta na tong tawn ma mah pawl kha
thil kan hmuh dan le pakhat pakhat kan i cawnpiak, kan i chimhhrin dan khi mu. Kanmah kan nun, kan nunphung kan sinak ai dan ruah khin khai kan i chimhhrin dan le kan i zohkhenh dan zong kha ai dang ngai ve ka ti. Kei zong i atu kei ka rianṭuannak tla cu sianginn pakhat khi a si. Ngakchia pawl khi, ngakchia pawl nih rianṭuan si tiah khin mu. Mah ngakchia an si thawng khan upa ka si ruangah duhning pom va chawnh le va ti hna le an cungah nawl va ngeih kha a ngah lo cun a phung hrim ki si lo an nian khal si an nunpa cu mu i ta chuna sikfon pakal pakhat isi velna kha chuak nga minung ka che pahnih lakara ka kham pahnih khan ko hna i in khan kan thut khat i okay zeidah cang nangmah nih a can ning kong kha ka chim ti khai pakhat a chim lio ah khan pakhat deu ka holter lo i a chim ti khan okay nang ta zeidah a cang timi kha ngai i maw i khai ti khan an pahnih an story an tuanbia an chimmi kha ngaih dih hnu khan okay mah hi nam pahnih nam tuami hi maw cu na tuami kha cu tha kha na tuami kha tha lo ti kha maw i fianternak ka tu hna i se i a caan ahcun okay pakhat le pakhat ngaihthiam i hal tau asilo pakhat le pakhat ngaihthiam nan hal kho lai ma ti kha mu i laimi khi chu mu fung hreu la ke chai chai chai zala na kon thlir khi dau ke keima ke kan hak chilo zalo keima kar ka chin ken na chu ma ma atu be am man le man lo chu thailo o
na chim na tuk chung ke ke ni dang ke ni dang ngai chi mu a chiat nak zong um a chiatnak zong a tampi a ṭhatnak zong a tampi i atu ma kong hi cuti ati culture clash le culture kra kong hi a ngan tuk subject a ngan tuk mi si ka kan tuni chura cun kan bia kan ruah dih man la lo cu tikau zei kong dah kan ruah a ṭha ti hnga kei ka ruahnak ah cun na chim pah cang ko khat la khat kan biak chawt na khat la khat kan i theih thiam lo na khat la khat i zei ka ti la i rem lonak a um sual tikah khan zeitindah khat le khat eh, na thil kan i phishin kan i fianter a tawinak kan van chim ahcun khat le khat kar ah i rem lonak asiloah i hmuh thiam lonak a um tikah zeitindah thil kan i phishin chungkhar karlak ah the kom cun hawi le kom karlak ah nu le va karlak ah zeitindah kan i biakchawnh zeitindah kan i fianter Sweden nih hin an tuahdan tlawmpal te a dang deuh. Mm. Zun Laini nih mm. kan ne tuahdan a dang deuh. Maka zin da tuni chun ah khan mak ko he tlawmpal te ro sila tha tha hama. Ramdang mino pawl cha hrima tha tuk lai ti. A chan achun maka khoi hi da tha deuh khoi da tha lo deuh ti mi khi. Ifian le lak ke har ngai ke ti chama tuni zong khi mo. Khai ruwa kan khi bantuk kong ke. Ice i ruwa ko achun tha tuk me te i kanmah kan chimmi le kanmah nih kan ruahnak ah a hmaan bik a si dih ti kha si ve lo. Nain mm. kanmah kan hmuh ning kanmah nih kan i fian ning le kan ton ning kan cu mu. I, mm. i kan ton tikah cutin kan tuah i kan hmuh tikah cutin cutin kan hmuh ning cutin a si timi ka mu. Pakhat pakhat i cheu kho cu ṭha tuk hna mai te. To to ne ka chim man tu kan atu conflict kong ke chungkhar nu lava mi chu hol kom ka lak zin da kan pishin e chungkhar lein volut msa na usile te e na ruahnak accident pawl khi na hmuhnak ah maw zeitindah an na phishin an ni cu
oi vuak col sa ko na an khat cio ve rualo ka tima Sweden le Sweden mi zong khi mu amma family cun atu amma am minu amma minung cio zong khi mo an khat hnai lo an thil chu dang khi e atam deuh khi chi kei chu ka ruang chu pakhat le pakhat khi mo bia ni ngai pia pakhat le pakhat ke communication khi mo pakhat le pakhat lakara kan bi ruwa nak le lungchung um mi bia ingei piak nak chan khi an ser deuh ro te ama series me chu mo na ti khan khai an ngei di nu khan am pom le pom lo kha chu phun dang khi va se ve e pakhat le pakhat bia nih ruah dih hnui maw zeitindah khai nuan karon hlan timi kha ai dang ceu ve a caan ahcun okay bia nih ruah dih hnun zei hi dah kan i rem lo nak cim asi timi kha ni fian dih hnu khan pakhat nih okay keimah ka pal ka ngai thiam ati lo hmuna khan alai fang zo khan i tong kho okay nang na ruah nak kha nang ma ti ham i pom ve ko ki ruah ngai man kai pom ve ko la na ti ham mo alai fang ni tong lai ti ruah nak alai fang ni tong alai fang ani ton ti te ga zelau

khat le khat i hrial lo hin te bia na ruah colh te thiam ma fiannak na tuahter a caan caan ah cun kei ka ruh ka hmuhnak ah ti caan caan ah cun bia na ruah khawh lo hman ah khan okay atu cu ka thin hung tuk lio si bia kan ruah kho lo leng ka chuak le lan ka va shau ta la e sna tin khan arak tin than tik ah khan men rak tin than tik ah khan phil lo in khan te o ka ran ke shau chunga ma thin ma thin bia ka ruah e zeitilah ka van ruah ṭhan i keimah zong ka palh kho men nangmah zong na palh kho men asinain mati hin cun thil sining a si kho lo mah ruangah cun mati mutin kan tuah ṭha lai timi khi an pehzulh an thinhunnak le an an i cenat lonak kan tile cumah khan an pehzulh peng mah khi keimi ka hmuhnak si sudan pula cun te kame kan laimi he ta mah kha ṭha ma ṭha lo tia mah ka ta atu ta chun na atu okay le ka chuak ta lai ka kirin kan pe ṭhan lai timi a ummi khi mu kap kha cun mah batuk thil a can te khan cu ka ti lai i si khuat na la i rem lo na kha a sau ter khum ve i laimi khi cu ka hmuh na khan cu mu pakhat khat i rem lo na si khuat na um khan direct khin zong khi mu vuk tia khin von lim chol kho khi kan i zuam na ten khai kan i zuam ro khan a chuak mi la cang mi kha an tha di hlei ve lo cun kap khat a cun ani chu ka rem lo kan i rem lo kan ruana zoi khat lo kan se zelo khum ral chan na kan nei ruang ti ruang khan chon lo le i tong lo khan kum tampi kha kan luanter fawn. Oh, e minung cu kana dang cio nai kan thin hun cana zetinda reaction kan ngei khi kana dang cio nai a cheu pawl cu pichim lo kut zuang kan hmang chumu. E ma ma bituk san na kan chunti thin hun tuk lio e bia bia ruang ah kan lungfa tar atam ngai. E ma ruang ah cun lungfa nak chim hna na kan luan hna na ka tila cu ma ruang kan acan cana kan cun Tu cu ka thinlung tuk i bia biachia ka chim hlan ah leng ka va chuak ta la khi bantuk hi a chia lai a chia- a chiat lo in khin a ṭha a ṭha lei ka hmuh kei nih cun he ti ahcun eh, asinain an rak kir ṭhan i an- la na shoh tiin a rak kir ṭhan tikah bia na zulh pe ahkhan cun a ṭha lei ah ka hmuh iah ti ahcun ka chim bang kan minung timi cu kan i dang cio hna kan thinhun caan le kan kan ngaihchiat caan ah khin zei ka ti lai. biafak le lungfahnak biachim hmang tawnmi kan si tikah khin mah chimnak sa khan cun okay leng ka va chuak ta le e ka lung va dam ta se cun ka rat bia kan ruah than lai ma khi a tha deuh ti ka hmu asi mah zong si lo khua zong khi lo pai ruat ti mu tu ni chim bantuk khan khua zong khi thuk deuh khna kan ruah tar i chim lo ding mi kan chim ding mi kha a kan sum tar deuh i cun kan chim duhmi zong kha fiang deuh le ṭha deuh kha kan chimter kho deuh mu pakhat le pakhat khati caan kan i pekmi ka ṭha ko e okay tu tu ni cu kan i rem lo kan i su si hua tu ro chan e kan i chon lo pakhat le pakhat mo e kan i chon ri lo he ṭha ko ti ruan azong khe tlawm pal ngai ke ṭha ve ko e
na ten atu cu sweden pol zin da NEP shin timi kan kan ruwa pa te Laimi kan nunphung pehtlai in zeitindah hi bantuk pawl he kan i phishin na ruahnak ah? Laimi cu
zeilo thingtan le chawlek le oh Laimi khi kan khat cio ve lo khi zong khi maw zeilo inchungkhar zong kai dong cio lai tiah ka ruah natin kan nih kan nunphung ke kan hmuh na cuma kanmah kan lai nunphung reng khin eh pakhat le pakhat bia i ngaih piak le pakhat le pakhat eh i chimhrin te a rem maw e kap hnih si lokin kap khat lawng kha a si cang khi tampi tiang ka hmu e pakhat deu min ngei deu a ṭhawng deu si lo le a ti kho deu ni khan a duh ning po khan a tuah tu tua lai kap khat lai kha e sim piak nak chan le chim e zelo biachim nak chan le lungthin ummi chimnak can le ruahnak can kha kam pe tawn lo khi ni khin na zelo kam ma kap khat lai kan chon okay ai lim chang ko ti ko na tin kat khat lai kan arak lin sa to kri ka ti ai chon ki ban to ke chelo te okay ni ma phun khat te phun ni na ka au achang mi te ka mu ka ruwa mi te achan chan kan chin hun tu ka khan khat la khat kha bia irwa lawin te kan shial kan thin hun lio kan hria le phat la kan chawn duh lo kan chawn duh lo e a zei ruang ah kan chawn duh lo ti kan thin hung khat la khat kha zeng te le kan un kan te le so e ma kha e bia tu e ro lo khan kan bakal le khat khat kan hrial ma ti ga khan kan lung adam ti ga khan zai ruang da ka thin hun zai ruang da muti hin kum ti mi kha kan kan pe zul ti lo kan pe zul ti lo zai te le kan phi shin lo kan ngai chiat nak le kan kan lung a tin lo na kan phisin lo i ma a that lo na pakhat ti hi hnu mai tha la khan ma kha kan phisin lo rong ah khan problem pakhat thek khan kan chia chia e ara than ni ara than lai mi kan thin hu suat kan a chap chin thlangmang a chap chin thlangmang ding edok na ka chun ti zai ki ti besalona tin e mam tu ko rangin conflict e khat le khat i theihthiam lo ruangah ruangah khin nu le va a ṭhenmi aa tam ngai cu laimi lawng kan si lo sweden mi zong an si ko asina tein ti zitindah conflict hi kan phishin timi hi an i dang deuh sweden cu na siaram lo sila na duh lonak cu chim bak asinain laimi tu khi cu khat le khat kan kan kan fale zongah khin a thei ngai cu khat le khat bialnak um deuh ah khan cun ngakchia fale na holh tam tuk i si hlah u nan holh sang ti khin kan nu le kan pa nih an kan ti tawn mah ti kan ngakchia ti hrim in kin e mo tu ruah nak hi kan ngei lo khat la khat tu kha kan ngai chiat la kan kan the thiam lo se kan zun okay kan hrial do mah ti kan you know my child ti kan lungfa nak la thin zek tila nom lo nak ke ma leo ma leo he mo tin ra ka ti bal timi khi a um lengmang te thiam ma a palh na ti ma ka ruahna cun ka chim to family thil an tuah dan le mo an chim ken a cun an ani khat cheu ve lo ke ke te ke ma chan lai mi zo khen atu khata lai khan atu in chung khar se unaw la kar si khon na irem lo na thei thim lo na acham te khem mo atu swedish pol kong kan chim to khan ram dang mi pol an tu ban to pakhat pakhat bia ngai pia ke pakhat le pakhat okay nan rak ra zei ruang na na unau hin nan i siak mu ti bia ruai bia tha te hal nai le zelo an bia ngai piak ngai mi amang mi zo kan tampi lai tiak ruwa ko chun vei zong a foi deu nak cha okay i si hlau i vua hlau ti long khan kan bia kan di char chan ke tam ngai rok te chun ha so zei ron nan si zei ron nan huat e chu ti chun nan tu ding si ka tin nan tu ding si ti mi tel lo kham mo ka tu hlau ka tin ti hlau ka chim hi ngai ka bia hi ngai asi asi ya che zungzal asi kitina selong thiam mam chun insungkhar mun kip kip a chang mi zong ke se se se kitina selo keima ka phu na ka ruana khen chun ti atu van chim so ko silo lai mi chu kan bia ha le afak deu khat la khat kene thei theng lo chana khin pe tlai lo kan bia kan dong ter lo

pakhat le pakhat se kan ti lai kan duh lomi ka mo pakhat pakhat kan i fian hnu khin cun kapkhat le cun kan nei nem tere ko cu aruang cu okay mai le ah mai cu ka tu lai lo pa cu ka hrial kho chung kai zuam lai aruang cu ka hoi nu ka unau ka nu ka pa nih an rem lomi sin duh lomi si ti ka kan fiang kan theih ve rak mo kan hrial ve cho ma ni kan kap kalai cun eh kan chim kan phuan ngam mi khi tha tuk ve me ta nang te atu swedish na va pa alfred he hinta bantuk si khot na khe a chuah te ah khin maw zeitik hin dah na na rak zuwa i atu lio ta zeitin dah na tuah i nun chim nak ke an ngeih an ngeih mi khi um maw
atu kan nu le ka pa nih ngak si leo te kan ngak si leo te kan chim bantuk in upa pon upat hna lai na hawi le na zoh khet hna lai kan la kan min hmai pan te na chawt hna timi ke ka puchi mah ti mah zong ah khin Alfred he kan i um ti kan um ti zong mah ka put chi ven ti thiam ma a chiat a chiat nak zong ka put a that nak zong ka put i and kan ni in chungkhar sai ki ti bel salona den kan ni in chungkhar a do me chungkhar kan se tia ke ma nol man chim ko ning lamo ke mene ka mu nak zong kan do to ka sana ta chan sana chun bia kan al nak zong um ve ta chan chan am thei thiam lo nak zong um a chan chan na lungkhat lakhat ka laka lungtlin lo nak um e kan innsungkhawkhar nih a caan a kan tuah tawnmi cu ka chim a hlan lio ka chim bantukin phishin lo in kan ti khat lakhat kha kan i hrial. Bia i ruah lo in khat lakhat kha kan i mawhchiat i bia kan ruah lo. mah kha chungkhar a caan caan ah kan ngaihchiat a kan tuah zungzalmi si tikah khan mah kha kaa ken chih ve. Ti thiam ma? A fate kan um ka minung timi cu umti bal lo har ngai cu. Ne tluk kan dawt ko ne tluk e kan i kan i du ko kan ti zong ah kan chan chan se minung cu kan thinung zu mu. Ti pakhat pakhat atu arwang ah makha a hram thok ka cun afar na rak har ngai ya ti cun ka thin hun chan le ka ngai chiat chan le khat la khat le khat le kan i mo chiat chan ah khan zero nga da ka thin hun timi ka chim lo an kan amah tu ka hrial ka kaltak bia ka hal zungah khan ka thinhung ti ka thinhung zero la ka thinhung ti mi chim lo in kan ka hrial ti thiama ani ni khan cun maka buduk an chungkhar ka acang mi silo an ngaihchiat le an thinhun le an duh lo na om sia khan cun chim chol e ani ni arwa na khan aka chim chol ve te rwa e ke ni vel ni khan le ke ni in chungkhar ka khan cun khat khat chim lo an kan lungdai tin ka va um ding si timi khi ka ruah ve mah ti khan a kalh cang te tiam ma thil a kalh ni ka chuak e ani ni khan a rak har tuk ani chu khat le khat le in khan ni a ka chon du lo ji ruang da a chin hun timi kha e khat ama te khan a lungre rak the ve ke ni khan le ka chin hung ka chon la ke ma tin rak um ter timi kha Ats a rak cangmi thil si i a hramthawk ah a rak har ngai atu atu ah cun ti thatlakhat ke zeruang dah kan tha deuh cang amah zong nih a caan caan ah khin cun a thin hun caan ah khin cun zei bia ka chim zong ah aa thu lo timi khi a theih tawn ve te tiang ah ti khin a lai a kan tong ka ti le cu a caan caan ah cun keimah zong zirang da ka chin hun zirang da matin ka tuah timi ka chim ve a chan chan ah cun okay ka thei thiam thin hun si ah cun ne har mi tuah ko ti ke chan a ka pek men ti thiam ma ti ke a bi tuk mi chu a chiat nak long ti se lo a that nak long ti se lo e kan cha a tha bik ti mi kha mu kho a bi je ka ro ala ke ma ni alai ka ton lom hana ama ni ma alai ka ton lom ma her sun ke ma ni a chan chan ah cun alai na kan tlum pal sound kal ka hau ma chu ama long na chan chan ah cun ka sining ka umnak hmun hrim ah ka ton ve hau te thiam ma ti khin kha a cang mi si e a hram thok ka cun a har ngai te ka rua ke ne dot tu ko zong khin khat khat thing hun chan a khin lung nuam long te thiam ma nu ta tu hen cun khat la khat ke ne mo chat zong khan zirong da kan mo chat zirong da mutin to ama zong ne khan okay sorry mutin cun ka du nak si chung lo ti khin ke ne bia kan ruah khom ti tiama ema ruang ah khin khat la khat song khi kan dawt nak khi a nei deuh kan hla lo khat khat khi dawt tu kan dawt chi kan dawt nak ha akar chin ma cun trust an te mo si tilit an te lai hol in cun har deuh ro te karwa khat la khat i zum nak khi akar ka tel chu ya te cun ka ngai chiat nak le ka feeling kha ka chimp ngam oh. a ka chimp ngam ve ding khin khata kan dawtnak kha kal mm. til chu oh.
e atu tan bia kan biru ka chu te kha bia kan se se lo mm. oi dang tu ga bidang kan ru than la e mm. ke zong atu nan ina ratnak chan le biru nak chan nak pe chagai lo ke zong na ka so mi ta ka lom tuk so le anuam tu ka chi ban tuk biru he ya te chun sudan mi ha tam dau chu ren ka tonak sudan mi long te si in katina le Angfet se kan pa student mi si mu. Idi ke khin hi bantuk kan kan kan nunnak adan ning kong khi ho pha hman kem ter wa nak ke um tuk lo kan ma la chung ka hoi lo kom kan ton chan ti da la kan chun hi bantuk thut i bia tha ti ro ke kan ka to bal lo ki le chma ti khin ke ka ta anuam ngai te ka ro ke so